Helo, sydd â chi, a chroeso i'r chweched benod yr ugain wan de, yng nghyfres codi gweithdy Pedair Cainc. Ie, yn y ras, tuag at Nadolig, mae wedi bod yn anhygol o brysur yma wrth i mi drio gorffan y manion yma yn y gweithdy. A ia'r newyddion mawr ydy de, bod yr... Wel, dwi wedi cwblhau yr un o'r elfennau pwysica iddo hyd yn hyn, ewch i droi'r camera. Sef hwn, dyma di o. Hwn ydy'r gornel allan y thraenwch a welodd y fideo ddwytha. Um, ar y pryd o hwn jyst yn um, bren stydwyr i gyd felly um, a chydig o'r uh, distia wedi cael ei gosod yn erbyn hyn mae hwn i gyd y gornel yma wedi cael ei orffan. Ia, felly dyma wan de, di un o'r ychwanegiadau pwysica um, i'r gweithdy ac hefyd i'r busnes. Um, siwr y rhai yna yn cofio i sôn allan y fideo dweitha um, mod i'n deddol o beintio dodrafn a falle um, cyn i mi gludo nhw draw i dy'r gwsmar. Wel, Chimod, un o'r broblemau mwya yym efo gwneud hynny de, yn 'y hen weithdy bach felly de, oedd o'n i'n gweithio ac yn peintio yn union yr un lle, felly eiliad o'ch chi'n rhoi cot o baent a rhywbeth, wel dyna ni wedyn o'ch chi'n gorfod cau drws ar y gweithdy a peidio, er mwyn peidio creu llwch, siŵr iawn. A y broblem fawr efo hynna wedyn, yn y gaea, o'n i'n rhoi cot o baent i rhywbeth de, a wedyn mi oedd o'n cymryd diwrnod da i'r y paent sychu oherwydd oedd hi mor oer. A dwi'n cofio un wsnos ynde, mewn wsnos dwi fel arfer yn gweithio tua 50, 55 awr, dim ond 8 awr o waith lwyddes i wneud yr wsnos honno ar gweddill yr amser aros i baun trychu. A dych chymod, mae hynna'n dor calonnus yn dydy, dych chymod, mae hwnna'n 42 awr o waith wedi cael ei golli. Felly, hynny dwi wedi bwriadu, bwriadu o'r dechrau um, ei gynnwys yn y gweithdy yma, de, ydy'r gornel fechan yma Um, felly, ia, a i chi fewn rwan i ddangos i chi. Felly, ia, dyma'r, um, ia, pe cyntaf welwch chi, ydy'r drysau dwbl yma. Uh, wan, mae un drws, mae hon yn letach na'r drws yna, uh, diban di fel arfer, fydd y drws yma'n cael ei, ei adael yng nghau, felly, felly fydd hwn yn ddigon pa fydda i jyst eisiau camu fewn ac allan, ond wedyn pa fydda'n eisiau cario'r dodrafn i fewn cyn cael ei peintio, lle da, Um, Wel, adag yna wedyn mae'n ddefnyddiol yn dydy gallu agor um, y drws roll ffordd y mestyn uh, maint o bwlch felly ydym mae hwn yn mesur 1.4 metr ar draws felly jyst o dan y 5 troedfath a mae'n a mae te rhyw saith troedfadd o uchdar hefyd. Lle, ia, swn i fewn i'r ystafell, er hynny welwch chi'n syth de, ydy'r ffania mawr, yr er extractor fans yma. Wel hwn yn fan un wan de, fydd y gofod lle fyddai'n sbreio uh, gwaith, um, sbrio rhywbeth dwi eisiau dechrau i wneud ar gyfer um, gwaith sy'n cael ei osod felly. A diban hwn de, pan da chi fel arfer yn sbrio, mae yna berig yde bod y paent wedyn yn codi'n un niwl um, drwy'r stafell, yn llenwi'r ystafell gyfan. Wel, ar o flaen y fans yma wedyn de, mi fydd yna ffilter um, fe rhyw sponge fawr trwchus A fydd hwn wedyn yn sugno'r aer, yn sugno'r niwl 'na allan, fydd y paent yn glynu i'r sponge, a wedyn allan wedyn i'r tu allan, mae yna beipiau, wal ffug ydy hwn gyda llaw, mae yna beipiau, rhwydwaith o beipiau tu ôl iddo, a wedyn yn mynd allan wedyn i'r ochr allanol wedyn fydd just aer llaith y paent felly fydd wedi cael ei signo. Wrth gwrs mae signo'r llithder hefyd allan o'r air yn sicrhau fod eich gwaith hefyd yn mynd i sychu chydig bach yn gynt yn dydy. A wedyn ar y wal yn fan hyn, fi yna res o raciau wedyn i mi gallu gosod yr oll gydrannau gwahanol i'r dodrafn um, iddynt gael sychu a mi fydd yna raciau hefyd ar y wal yn fan hyn. Um, ia, dewch i ddangos un peth um, dwi'n meddwl sydd wedi gweithio'n eithaf Sef y roof light yma, lle de, y golan dod drwy'r to, um, o gen i ryw chydig o ddarnau berspecs ar hynny benderfynes i er mwyn gael chydig o lan naturiol yma, um, oedd gosod uh, rhes o'r, o rhain felly. A ia, dwi'n meddwl fod o'n gweithio'n o lew. Um, Dychwa mae hon yn stafell Oedd o'n hynod wyll fel arall, a mae reit braf di gael chydig ola naturiol yn wedig, gan mae yn y gornel yn fan hyn, fyddai'n cymysgu paent a falle, Wel, mae cael y golau naturiol wedyn arno yn mynd i helpu i gael y don a'r liw yn gywir. Um, ia, wedyn troi rownd o fan hyn, fyny fanna welwch chi rhes, y rhai ffilters di rhain. Wel, wrth gwrs, os ydy'r fans yn fan hyn yn signo'r air uh, o'r tu allan lly, drwath, wel, hynny ydych chi'n misio air y gweithdy sy'n tu allan y drysa yna, de. Ydych chi'n misio air llychlu di ddod fewn. Wel, mi fydd y llwch wedyn yn glynu i'r ffilters A wedyn mi fydd aer glân yn cael ei sugno i fewn i'r gweithdy. Ia, dewch i mi jyst angos y drysau yma wedyn de. Um, un miliad neu gau nhw i chi gael gweld. Um, felly, ti'n cael y drws fach. A wedyn, dwi'n gosod un ar y mecanweithiau yma, ar y top yna, er mwyn sicrhau fod y drws yna'n cael. A fel y gwelwch chi fan, mae hi'n weith... mae'n stafell orffan felly, um, sych, mae'n stafell orffan sydd yn ddi-lwch, um, mae yna frysys a bob fath o bethau wedi ddefnyddio ar gyfer selio rownd y ffram y drws y fanna. A ia, mae'n bwysig wedyn bod yr ystafell yma wedyn yn aros um, mor lân a bosib. Um, a, ond mae hwn yn gyffroes iawn de, i'r busnes. Reit, hwn ni allan. Mae i agor y drws. I gau tu ôl i mi. Um, yr hynny dwi wedi gwneud wedyn de, ydy gosod, wel, yn amlwg, achos o'n i'n adeiladu'r stafell yn fan hyn, wel, o'n ofod gwac gynnau uwch i ben wedyn, a fysa i'n direni wedyn peidio wneud yn fawr ohono. Felly, yr hynny dwi wedi gwneud wedyn, de, ydy gosod y grisiau yma yn fan hyn. Dewch chi jyst o weld. Ia, grisiau, un o'r... Um, nes i brynu rhain yn lle gynnu nhw, de, achos 130 pint oedd nhw. A ia, safon yn oce, okay, a dych chi'n ni'n methu prynu'r pren am hynna. Um, ia, dwi'n meddwl fan um, y grisiau padl, felly, dyn nhw. Um, dwi'n mynd ar hoa ffordd grisiau fel un fel ar, um, rheol, oherwydd um, rwy'n yn teimlo, maen nhw'n anhygol o serth. A, wel, da chi'n misio disgyn uh, i'w... Ond yn fy'n achos yna, sbiwch mor serth di hwnnw, a dyna faint o le wedyn um, sy'n gael ei arbat ynddo. Fe byddant yn grisiau sydd rhyw ongl felly. Fysa pen y grisiau'n dod a draws y drws i'n fysa, wel fysa yna ddau ddim i mi. A wedyn, yr hynny dwi wedi gwneud wedyn, dwi wedi codi'r tŵr yma sy'n yng nghanol y gweithdy um, i'r grisiau. Mae'n rhyw landing fechan ar y top, ei chi fyny yna fan. A wedyn mae is y law tu fewn y tŵr, mi fydd yna res o siwffoedd, um, bosib mae rhoi rhyw fwrdd bach er mwyn um, gwneud rhyw fan i hogi cynion a llafnau yn fanna. Um, cho, mae hynna'n... Wel, mae hynna'n reit bwysig, dde, cadw'r llafna, awch ar y llafna, dde, neu fydd y gwaith, dde gwaith yn flerach, eigian gwaith yn anoddach yn bydd. Ond, um, ia, a wedyn dyma chi o'r gwylod o fan hyn, hwn ydyn ydy'r mezzanine, y llawr ucha, felly, um, ia, a i chi fyny fan, chi gael gweld, Um, a fyny fan hyn wan de fydd yn swyddfa fach. Um, o ia, hwn ydy'r, um, dyma'r ffilter llor tu allan, a hynny sy'n wych amdanynt. E, dwi wedi creu rhyw, rhyw ffram hynod syml, a wedyn os da chi angen newid y ffilter, os da chi'n uh, datod y bollta naill ben, a wedyn Mae'r fflap wedyn jyst yn agor, y ffrâm yn agor i lawr a wedyn jyst tynnu nhw allan, gosod rhai newydd fewn, godio, cau y bollau unwaith eto. Ond ia, wedyn nhw'n i fyny'r grisiau. Um, Dwi'n dal y ffôn yn llawr ond os yn fan hyn mae'r handrail ond yna ni. A dyma ni, yn fan hyn fydd y swyddfa newydd. Mae'n ofod bach gwych iawn, um, dwi wrth y modd efo i. Um, Chwa, mae yna ddigon o le yma. Um, Chwa, um, heb hitio mhen, uh, a cyn hitio mhen ar yr aftar, felly uh, mae yna ofod rhyw dair metr ar draws fforcw a pedair metr o un pen i'r llall. A da chwa, bydd yna'n ddigon, da chwa, rhywun rhyw ddesg bach Chydig o silffoedd er mwyn uh, cadw mapura gwaith o bob dim. Ond ia, dwi'n fawr obeithio bydd hwn yn yn helpu fo llif a rhediad y busnes yn dweud, a helpu atab ymholiadau. Um, a chwa, hefyd yn sicrhau fod bywyd teuluol a bywyd gwaith hefyd, fo na fe rhyw ffin rhyngthynt yn de. Um, da chwa, fan hyn fydda i'n gwneud yn waith papur rwan, nid ar fwrdd ag egin yn ôl adra, lle de. Ond um, ia, a wedyn nes i osod yr y rheiliau yma holl o'r rownd, a yn amlwg mae hynny ar wyth diogelwch, a wedyn, neu dwi wedi wneud hefyd, e. Ydy lawr yn fan hyn, wedi gosod yr er kickboard felly, lle, os ydych chi'n gollwng rhywbeth ar lawr, wel, dydy o'n mynd i rolio oddi ar ei ochr, ond, um, ia, yeah. Mae'n ddigon taclus, e, dwi'n meddwl, a wedyn maes lawr yn un ai, de, di walio'r darn bach yma ffwr, a wedyn fyna rhyw fath o le i storio preniau hir wedyn, um, dych o fel mouldings a falle yn yr uh, bwlch y fanna. Ia, felly dyma ni, um, mae'n deimlad rhyfedd iawn yn fan hyn, wan. A rydych, um, chod, mae'na saith mis O waith adeiladu, um, rei drwm o'n, um, yr ymen fy hun, efo help ambell i ddiwrnod felly, gan deulu a ffrindiau, a dwy flynedd o gynllunio, a wyddoch chi be, hwn ydy uh, peth ola i gael ei adeiladu neu i gael ei gynnwys yn y gweithdy. Lle mae'r gwaith adeiladu erbyn hyn wedi orffan. Um, a mae deimlad anygol ar rhywbeth. Um, Dwi'n bwysio meddwl am beth. Um, ia, yn edrych ymlaen yn arw iawn fan i ddechrau dod â peiriannau fewn, prynu, buddsoddi mewn peiriannau er mwyn wel, datblygu'r busnes i'r uh, cam nesaf felly. Ond, um, ia, yeah, mae deimlad anygol ar y fath, da chwr, holl, mae, mae rhywun yn meddwl yn dyllu'r bob un, um, boll, bob sgriw, bob uniad, na cho, bob un o'r brackets bach yma, da chwr, mae bob peth o welwch chi yma. Um, da chwr, dwi'n nad i gafal yn, yn y ddwy law yma. A chymryd mae'n andros o lot o bethau yn dod yn hyd yn does i greu un adeilad. A ia, o'r diwedd dwi'n edrych arno, mae'n joban go lew yn dydy, dwi'n hynod falch rhaid mi gyfod a. Um, uh, ia, na i fideo arall dwi'n meddwl, un fideo i gloi, ella yn sôn am yr adeilad yn ei gyfanrwydd. Ond am y tro, um, yeah, yr ystafell o dan a'r llawr yma oedd dasg fawr dwytha y gwaith adeiladu. Felly, ia, dyna ni, o, gobeithio geith pawb wyl hynod braf, dolyg braf, digon i fita, digon i yfad. Uh, Dwi'n ar y ffordd rwan i gwrdd am ffrindiau uh, yn y dafarn. Um, ia, mae yna sychad uh, diawch arna i erbyn hyn. Oce, okay, wel, cymwch o falon, bob wyl chi. Dyna.